Jo mukene gingeyo tic ki wi dano bene, jo mukene gituko ki wi dano ca. Wutim bot mig, wutim bot mig lacwora ma pe larre, wutim bot mig wod pa aryemo, wutim bot mig lacwora ma pe larre. Coro oneno ni politics kareni dong tye ka kato akata, wadong ki dwe acel keken dong wakato politics-o. yo mo ma en dong ebinongo ki cente dong peke. Pien gamente bene obobole calo kondom bedi dong etyeko tic o bot gamente, gamente dong obobole calo kondom ma ticce dong otum. Hmm? Aya. Ocako lok dong ni omyero ecak ribbe ki acoli ma woko, eh, ki lwo ma woko, wek gucak mine deal en kit macon en ibedo ka Wubed ka nongo dil en bot jo neni, jo neni gucok capat i ngeno. Ineno kit ma Bosmik ryeke? Man ocako lwongo wa nying mego Aryemgi, ocako lwongo nying mego Owino Okirigi, ocako lwongo nying Lino Gomik ca, ocako lwongo nying Acweli ma wa, en jo ma otimo kergi kwici kwici. En jo ma otim bos me gulanyogi okwici kwici ni en aye otim dok tye ka mite icak bang i wi jo ni eni wek jo ni gucak tugo i kome gucak maro en in ingeyo ngo ma in itimo i kom omin wa coka weko acwel ma woko guniang mingi oo guniang poyo ni oo itamo ni ka in dong icako loko lok Advice ma lawoyi kadi kede lawo obedo nino acel me dumo acel 2026 i cako kadi ki lok mingi mo i cako lwongo nying ludito man i ti nongo yo mo wek in i bed cok ki joni eno ni ento joni eno ni nongo niang mingi o ka joni eno ni ka mego a ryem gi lino gu mix gi kono samuel donge gi joni eno ni ka i nen gu winyo tammi eno ma gu cako dinge cok kwidi ci joni eno ni ci a bi weyo joni eno ni wigi kara a dame kara a dam mo ma a dam nyuka ki kome Jo nongo niang mingo jo nene bene dong pe kobo loko dil mo keken iri pien in idwogo laming idwogo labolo itye ka neno ne itye ka yeno yo mere wek ibed me otherwise wek iripe mere ki jo neno ni ento jo nongo oniang mingo bene dong pe kobo dwogo ikomi dano calo mego wino kidi gini kite ilwong nyinge nining mego wino kidi bene dong pe kobo dwogo ikomi mego aryem gi eno bene dong pe kobo dwogo ikomi ite neno ne. Omego aryem gi joni eno ni pe gi jo pe ki lutino matino ya boss me in gemi ni dong dano ngeyo dok an angeyo gemi ni kweci kweci teteng teng teng kweci kweci kweci gemi ni an angeyo in itye ka yenyo yo wek iripe en ki acwel ma woko pien dong politics dong tye ma dong tye ka kato akata ka mo ma in dong ibi nongo iye cente pe omyero icak dealing en ki acwel ma woko ma gitye ka tiyo ciling madongo ma gibedo ka yabo in at least Gimini advice mogo in ibino ka waco ne yamo kany wek in dong icak dinge ki acwele ma woko jo ne pe gube dinge kiri guniang mingi o guniang pwoyi ni guniang ni in kara dano mo ma wiye otop dano mo ma wiye pe tiyo lem ma in iyeto ki mego wino kiri itang ni mego wino kiri dok pud obino ka ribbe kiri Leb me yeto ki mego aryem ma ibworo wa mego ma aryem mego aryem me Nigeria ibworo mego aryem ni ibicito imako mego aryem mo wa ki kunu ibicito imako mego wa ki kunu leb mogo ma iyeto ki mego aryem ni mego aryem camo pok gwana kong wuwiny ko ni mego aryem camo pok gwana en aye mego aryem leb ma in ibedo ka tic kwede bot joni joni eni dong kita in ilok nining bos mego tim Joni onongo poko buribbe i komi ya? Joni eni dong kite in dong ilok nining ma ibak dogi nining? Joni onongo poko buribbe kedi, bene onongo poko budiling kedi. Gubedo ka konyi ki jami mapol ma kobedi cani yori dong olore o, pe dong iromo kato wa woko. Ka ibikato woko omyero ibed under jo ma nongo just ibedo calo refugees, luring ayela. Ni ri myero ibed macalo luring ayela. Pien ngat ma nongo twero konyi calo omego aryem gini i palo ka ngeyi-nio, i palo ka teri-o. Ngat ma twero konyi dano calo Lino Gomez gi i palo ka ngwinyi-o. Ipale-o ki joni eni ma joni dong kite in itime nining? Joni dong poko biripe kiri. Ma ka mo i kingi ngat acel mo dok pud dok odinge kiri. ci dong nongo pe dong angeyo ngo marac pien nongo gungeyo omingi o in iweko ki niang apoya ni o.